Альхамдулиллах, Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Бүген безне менә бу урында җыйды. Инде бик курккан идек яңгыр явыр дип. Инде Аллаһ Тәгалә яңгырны да туктатты. Инде бүген без монда мөселманнар җыйналдык. Сәбәбе нәрсә? Бүген без мөселманнарның бәйрәм көне. Инде мөселман буларак, альхамдулиллах, без инде һәр гамәлне Коръән аяты белән башлыйбыз. Шуңа күрә иң беренче Аллаһ Тәгаләнең аяты белән бу бәйрәмебезне башлап җибәрик.

Инде бүген шундый көн ки, бу бәйрәм көн. Ләкин бүген генә бәйрәм түгел. Менә бу ай, Зулхиҗа ае, үзе бәйрәм көн. Беренче ун көне Аллаһ Тәгалә өстен кылган көннәр. Аллаһ Тәгалә әйтте, ел дәвамында шушы көннәр арасында иң хәерлесе шушы Зулхиҗа аеның беренче ун көне диде. Бүген шушы Зулхиҗа аеның унынчы көне бара, мусульман кардәшләрем. Инде нәрсә белән өстенлекле соң бу көннәр? Бу көнне Аллаһ Тәгалә шулай өстен кылды, чөнки бүгенге көндә җир йөзендә мөселманнар өстенә төшкән бөтен гамәлләр бер вакытта үтәлә ала. Ел дәвамында башка мондый вакыт юк. Ягъни ураза да тотыла, хаҗ да кылына, корбан да чалына, намазлар да укыла, Аллаһ та зикр ителә. Һәм Аллаһ Тәгалә бу көнне өстенлекле кылды һәм әйтте, Аллаһ Тәгаләгә иң сөекле гамәлләр шушы ун көндә кылган гамәлләр диде. Һәм без дә, мөселман кардәшләрем, менә шушы бәйрәмебезне Аллаһ ризалыгын өмет итеп, ислам динен тарату максаты белән, ислам динен дәгъват кылу максаты белән оештырдык. Һәм сез дә шушы дәгъватта катнашасыз. Аллаһның рәхмәте булсын. Шушы мәчетебезгә, шушы бәйрәм көнен хөрмәтләп килдегез һәм шушы бәйрәмдә катнашасыз. Инде мөселман кардәшләрем, бүген инде менә шушы чараларда күркәм матур уеннар булыр. Инде сез актив катнашыгыз һәм игътибарлы булыгыз. Кем катнашмый, анда биргән сорауларга җавап бирергә тырышыгыз. Инде бирмисез икән, җавапны тыңлагыз, чөнки шушы җавапларда безнең динебезнең ниндидер бер хөкеме, бер гыйлеме таратыла. Инде мөселман кардәшләрем, менә монда күбесе балалар. Миңа бер кардәш Төркиядә булган кардәш әйткән иде, анда бер мәчеттә диде, артта зур итеп шулай язылып куелган диде. Әгәр дә мәчеттә Балалар тавышы яңгырап тормаса, бу мәчетнең килә киләчәге юк диде. Дөрестән дә, менә сез балалар безнең динебезнең киләчәге. Әле бүген бәлкем менә монда торасыз, күп нәрсәне аңлап та бетермисез. Безнең максат үзегез сезне үзегезне мөселман итеп тою өчен менә монда чакырдык. Мәчетебез безнең иң кадерле урын икән, аңлар өчен чакырдык. Мәчет ул Аллаһның йорты. Һәр вакытта без килә торган Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла торган, авыр вакытта килеп, күңелләребезгә юаныч таба торган урын. Шушы урынга килеп, Аллаһ Тәгаләдән дәга кылып сорый торган урын. Менә шушындый урын ул. Һәм мөселман кардәшләрем, иншалла, менә күп еллар үтәр, без инде олылар сүзебезнең вакытыбызны тәмамлап китәбез. Сез үсеп, шушы динебезне дәвам итүчеләрдән булырсыз. Без шуңа Өмет итәбез, шуңа күрә кайчан гына булса да, инде тормыш дәвамында нинди генә вакыйгалар булса да, үсеп әллә кайларга таралышсагыз да, белегез, мәчет без мөселманнарның иң кадерле урыны, ул Аллаһның йорты. Шуңа күрә матур итеп күңел ачыгыз, шушы чараларда катнашыгыз, иншалла, Һәрберебез менә шушы урыннан кайтып киткәндә күңелләребез чистарынып, иман байлыклары белән мәчетебезгә, динебезгә мәхәббәтебез арткан хәлдә кайтып китсәк иде. Монда кылган дагаларыбыз, монда кылган теләкләребез шушы изге көн булу сәбәпле, хәерле сәгатьләр булу сәбәпле, Яхшы дөрес ниятләр булу сәбәпле кабуллардан булса иде. Һәм шушы бәйрәмебезнең хәерле тәэсирен бу бәйрәмнән соң да һәрберебез тормышыбызда тыйса иде. Күңел тынычлыгы белән, ниндидер күңел күтәренкелеге белән. Инде бу бәйрәмдә генә түгел, өмет итәбез. Бу мәчет сезнең күңелегезгә ниндидер бер кадерле урын булып калып, инде Аннан соң да башка вакытларда да сез бу мәчеткә керүчеләрдән булырсыз, шушы мәчеткә дәресләргә килүчеләрдән булырсыз. Һәм инде менә монда балалар сәбәпле Аллаһ Тәгалә хикмәте белән, һәр нәрсәнең хикмәте бар. Моңарчы мәчеткә аяк басмаган әти-әниләр тора монда беләм. Әгәр мәчет ул шундый урын, Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгалә йорты иң кадерле урын, ләкин иң кеше игътибарсызлык кылып торган урын. Авылларда кайбер вакытта 20-30 мәчет күреп, Шул мәчеткә аяк басмаган кешеләр авылларда күпчелек. Күпчелек. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем менә Аллаһ Тәгалә хикмәте белән балалар сәбәпле монда безнең әти-әниләр дә керде. Инде сез зур кешеләр, әлхәмдулилла. Шуңа күрә үзегезнең мөселман икәнен искә төшерегез. Бу дөнья вакытлыча икәнен искә төшерегез. Бу дөнья бетә, китеп барасың һәм Аллаһ хозурына күчәсең. Шуңа күрә бу дөнья тормышы бер сынау гына. Бу дөньяга алданып, үзебезнен бу дөнья тормышыбызны харам итмик, чөнки дин ул безнен Аллаһ Тәгалә тәкъдим иткән яшәү рәвеше. Шушы дин сәбәпле, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең бу динен кабул итеп яшәсәк, Аллаһ Тәгалә безнең бу тормышыбызны, дөнья тормышыбызны да җиңел кыла. Аллаһ Тәгалә рәхмәтен дә җиңеллек белән уза. Һәм иншалла, киләчәктә дә Аллаһның рәхмәтендә булабыз. Шуңа күрә бу дөнья алдалый, Тирәк матур, бу дөнья дип, ниндидер нәфис теләкләренә бирелеп, бу дөнья тормышыгызны да харап итмәгез һәм киләсе тормышыгызны да юкка чыгармагыз. Инде мәчеткә йөрүчеләрдән булыгыз. Балалар әле алар кечкенә, сез аларны алып килмәсәгез, сез аларга үрнәк булмасагыз, э, э, алар әлбәттә э, бу мәчетләргә килүчеләрдән булмаячак. Кайбер вакытта әти-әни баласын ниндидер тәрбия чаралары бирә, Ләкин нәрсә генә сөйләсәк тә, кая гына яллап без тәрбияләсәк тә, һәрвакытта балалар әти-әнидән үрнәк ала. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, бу гамәлебез не башкарып чыга Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Дәвамлы булсын, иншалла. Шушы сезнең килүегезгә илһамланып, киләсе елларда да мондый чараларны Аллаһ Тәгалә үткәрергә насип итсен, ярдәм итсен. Һәм сезне шушы мәчеттә киләчәктә дә көтеп калабыз. Бисмилла.